Tirwo. Rĩngĩ rĩu wahota kũrehe ningĩ haro ĩngĩ tondũ andũ aingĩ megũthiĩ kũrũa na kĩi Mm, mm, na andũ acio na- na- na mũthuri guo kana na mamawe kana na arĩa angĩ Mm. no kesi ya kũnyitwo na hinya Mm. either nĩ mwana kana relative kana ti relative Mm. yothe ĩcokagio igoti-inĩ because it is a it is a criminal case nĩ criminal haha hatirĩ counseling kana kana mediation kana kĩ Mm. ũhoro ũcio wendaga gũcokio igoti-inĩ Ĩĩ. na nĩkĩo wonaga tũtiendaga ũhoro wa kangaruru Mhm. koti Mm. ĩkangaru atĩ mũthiĩ mwĩtane na hau mwĩrane mwĩrane mwĩrane Mm. reke tũrĩhe iurĩrĩ reke tũrĩhe ũndũ ũcio nĩgetha ũhumbĩrwo Mm. macio nĩ mehia manene mũno Mhm. to mwahumbĩra mũrĩ aciari njiguaga kũrĩ andũ marĩhagwo nginya na ng'ombe Mhm. na gũkũ gũri mũtiĩri acini Mm. nĩ warĩhwo mwana warĩhwo na kĩ Mhm. na nĩ atiga life yake yathũkanio Yeah. koguo rĩ nĩgetha andũ aya magĩe na discipline rĩ Mm. kana nĩgetha ona wakorwo rĩmwe nĩ cia kũnyita twana tũngĩ matikanyita twana tũngĩ rĩ Mm. wega no gũtwarwo igotinĩ Mhm. na maripotwo na merwo nĩ mareka ũru na mapanicwo ta andũ arĩa angĩ nĩgetha ona akorwo nĩ relative nĩ megũtiga tondũ rĩu ona wama- wamarekereria uge atĩ nĩ ũraigua nĩ relative nĩ ũkũmũiguĩra tha rĩ egũcoka ningĩ athiĩ he twana tũngĩ egũgĩthũkia ciana cigana koguo na njĩra nguhĩ ũrenda kuga mwana ũyũ wareherwo eh, eh, na thĩna Nĩ ũhoro tu wa kũhota kũmwarĩria ahote kũhingũka. Ahote kũhingũka. Na ahingũka eitũrũre. Eitũrũre ahũthĩrwo. Angĩitũra ningĩ ũmũ advise kana ũmũ cancel mm. ũrĩa angĩhota kuoya issue ĩyo amĩtware mbere. Na amĩtwara mbere nĩ ũkũmwacu ũhoro wa security yake na maũndũ ma mũthemba ũcio. Koguo ona hena possibility eh, kaire cira ũcio tondũ nĩ gũkĩrĩ ciana ithiaga Uh, ũkona mũthuri ũcio anyitwo kana nĩ mama wa mũndũ kana nĩ kĩ nĩ anyitwo no nĩ arekio na bodi na mũirĩtu arĩ o gũkũ what do you advise nĩ ũndũ wa security ya mwana niä å rä ingiuga ona kå igoti-inä rä u rä å rä a njå ä rä atä mwana angä ribaelwo kana anyitwo na hinya matiheanaga bũndi

na ĩthimwo Ehe. na angĩkorwo nĩ ya mũndũ ũcio rĩ ndakahota kũrũga Ĩĩ. no rĩu nĩwaigua rĩu rĩngĩ na rĩngĩ andũ mathiaga magaikara atĩ ũgathiĩ rũciũ kana oke ona to ũguo wika rĩu mũndũ ũcio rĩ ona nĩekũrekererio na igoti-inĩ tondũ tondũ atirĩ na evidence. akĩrĩ na ũira ũrĩkũ Eh. angĩkorwo na matiribotaga Ĩĩ. mathiaga immediately Ũhoro ũcio ũgagĩkinywo ũgakirwo ũguo, wakorwo nĩ nyina wa mwana ũcio, ndaramenya nĩ ithe ũrarutire wĩra ũcio, na ndarathiĩ ona gũtwara mwana thibitarĩ, ndarathiĩ kũ report, tondũ ona mwana ũcio athiĩ, ũngĩthiĩ thibitarĩ ũtarĩ na marũa ma borithi, ndangĩthondekwo, nĩ ta road accident, nĩ hendaga marũa ma kĩ? ma borithi, nĩgetha makaruta ũira ũcio, no rĩu andũ aingĩ mathiaga magakira ki, ona mwana ndaratwarwo thibitarĩ, o na agatwarwo thibitarĩ rĩrĩa athũkanire biũ kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo atĩ immediately wamenya mwana ũcio nĩ anyitwo na hinya mũtware borithi gerera ya borithi woe P3 ũtware mwana thibitarĩ nĩgetha mũgĩcira aya mangĩ rĩ ũira wĩ ha? wĩ ho ĩĩ tondũ ũngĩcoka woe mwana ũcio ũmũthambie ũcoke ũmũtware thibitarĩ hatirĩ ũira na rĩu rĩ Hatirĩ ũira. wahota gũkora rĩngĩ mwana akirire Wathĩnĩka we nĩ kuona mwana ũyũ ena changes wĩ mũciari. Ehingĩra bedroom, ũkamba kuona rĩngĩ ndũrĩ, for the first time ndũngĩmenya kana ena gathĩna. Rĩu ũkwanjia thutha wa thikũ igĩrĩ, thikũ ithatũ, thikũ inya nĩguo ũrona mwana ũyũ ena gathĩna. Ũguo ĩ, already nĩ ethambire. Yes, ona ethambĩte rĩ, eh, ũira wa thibi- wa- ũira wa igoti-inĩ rĩ, wa ciana rĩ, nĩ ũtĩkagwo very seriously.

Ndatwarwo thibitarĩ rĩ, ndagĩtarĩ nake akono- a- akonwo akorwo kando akorwo manyitanĩte akaheo cia maitho Mhm. Eh? Ĩ, tondũ wĩna Areka kĩrĩta atĩa? icio Ndĩciguĩte we. Eh? ũkona mwa- mũ- ĩ, ithe kana mama angĩkorwo mena dispute rĩngĩ nĩ ya mĩgũnda kana nĩ ya nĩ kĩ yakĩ kana hihi nĩ mũthuri ũrenda gũtigwo eh, kwehererwo ĩ, Kwehererwo nĩ tondũ mũndũ. mena tũi- maũndũ tũigana ũna rĩ mũndũrũme agaikithio thĩinĩ akaingĩrĩrwo kĩgerio kĩa akaigwo mũthemba kĩgeranio na ũcio mwana akarehwo hau Ehe. na akerute ũira wa maheni Mm. ona ithuĩ tũtionire ĩno ĩno yarĩ yarĩ redio-inĩ Ĩĩ. yatuĩkaga mwana ũrĩa aneneha agĩũka kwĩra ithe nĩwe warutire Na- ithe ĩ, na nĩwe warutire ithe. akiuga nĩ kwĩrwo nderĩtwo Njugio nĩ mami ũguo. njugio ũguo Mm.

tondũ rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ ũyũ nĩ akiuma njera nĩ egwĩka ũrĩa arĩ kana nĩ hĩndĩ ũguo nĩ wetha tondũ rĩngĩ nĩ mama wa tata nĩ wa kĩ how do you deal with this issue ta rĩu ũngĩkorwo rĩngĩ mũndũ nĩ araimire njera nĩ ahetwo mĩaka ikũmi na ĩna hihi kana mĩaka 20 Na nĩ nĩ oka athira. nĩ arĩkia nĩ atobora kĩoho sister yake rĩngĩ no amũnyitithirie